Timata ana i te Tihei Mauri o Ka rongo au i te te āhua whatiwhati haere maroke haere ana te korokoro ka tino hē te manawa. Ka rongo au i te ihi, i te wehi, i te wana engari i paku rongo hoki au i te mauri rere. Ko te mana ko ia ka whai wā anō ki ngā whiringa toa.

Ka pērā te āhua ki ngā tama ka kimi, ka kimi rātou i tētahi āhua kia rerekē ai tō rātou hanga. Nō i puta i au tērā kōrero, e pēnei ana, e, Te kui atu mātou ki te mātangi rā, me he ua katoatia o mātou makoe katoa, ā, auare ake e tokotoru noa i a si, ka kata atu mātou. Ka rau te mōhio pēnā rānei e tino whakaae ana au, hoi anō, mā te aha i te tautoko nā te mea kōti kē, nē? Kua hē. 52 taku pakeke ināianei, tīmata taku haka whakataetae nei i te wā 11 taku pakeke. He nui nā. Pae tū me ngā pae hinga i ngā tau. Hoi anō, ērā aupiki, ērā auheke katoa kua whakatangata mai i a au. Nō reira, ahakoa te whakatau a ngā kaiwhakawā, ko tāku e hiahia nei kia noho iti tonu tātou. The top three kapa from the rangatahi pū In the order they performed are. E noho tahi ana te kapa, te tira i roto i tētahi whare e hākinakina nui rawa atu, nā, kei aro atu ana ki te pouaka whakaata, e whakarongo āmaimai ana ko wai ngā tira ka eke ki te mātangirua. Te Kura Māori o Nā Tapua. Te Kura o Te Kautu. Oh kaore au i noho atu ne ki te kura ki te whakarongo tahi ki nga tamariki. Ka penei ahau ia tau. Ka ngana ahau ki te oma. Heke no taku āmaimai i aua wā. Te Parekura o Te Kaokaoroa o Pākete. Te kapa haka o Te Parekura o Wani Waititi Marae. Ae, i kuhu atu mātou ki te mea ko mātou ngā tuawhakaihu waka, ko te tūmanako ia kua kuhu mātou. Ko ngā whakaaro tuatahi, oh, me oho moata au. Koirā te whakaaro tuatahi. Tuarua ko te harikoa, engari tuatahi i whakaaro ai mō ngā mahi kei mua i taku aroaro kia tutuki anō tētahi tui. Homai ka taea. Ka taea. Ka taea, kei te kite au, kei te rongo au i roto i a tātou. Āe, kei te hari, e tū ana tātou, engari kāre anō kia tutuki. Tā tātou i haere tawhiti mai ai. Ka pai? He whakataetae tēnei, nē? Ka pau i te kapa ngā kapa katoa o te motu, ngā hāora e hia nei ki te whakarite. Ki te tohu a tō kapa, Nē, ki ngā whiringa toa, ka harikoa, nē? Engari he harikoa nā kaiwhakaiti nei, kātahi anō te pakanga ka tīmata. Kua tae ki te wā whakarite mō te tū tuarua, i tau rawa atu te kapa i te mea kua tū kē mātou, kua whakamātauria kē i te atāmira rā. I tae mai te ata o te mātangirua, i tīmata tō mātou whakariterite, i rite rawa ki te rangi tuatahi, i tau, i ngaio, i manawa tīna. I rongo hoki i te ngahau, i nui ake te wairua ngahau, tēnā i te wairua ngahau i te rangi tuatahi. I te mōhio, kua eke mātou ki te mātangirua. Ngā āhuatanga katoa ka whai mai i te rangi nei, he waimarietanga tērā. Ko tētahi o ngā tino akoranga mai tēnei o ngā terenga, ko tōku whakapono ki au anō, i te mea, kāre au taku whakapono ki au anō, engari i rongo au te whakapono mai tōku kapa, engari mea rawa ake me ka kore tērā whakapono i pā atu mehemea kāre koe te whakapono ki a koe anō. Nā runga anō i te whango o te korokoro i te wā rangi tuatahi nei i āta tiakina tōku reo nē. He nui ngā, ngā, ngā rare, ngā pire i kaingia e au kia ora mai anō tōku reo. Koinei te rā e tata rawa mai ai a tātou nui i te pō. Kei konei rātou katoa. Kaua rawa e wareware, kore koutou e haere mokemoke atu ki te pataarangi. Tukuna ngā here. Kua tae tātou, kua eke tātou ki te whiringa toa. Kāore he take o te pupuri i tētahi paku aha ināianei, kua tae tātou. Ok, so we got no bus. Yep.

Don't panic! Te āhua māharahara mātou, kei whakararu pea tērā i te mauri o te kapa. Yeah, kua whakamōhiotia te security phone. Na, ka waea atu ki a Whāwiki, te toa o te rā. Nāna te pahi o te koutu i whakarite. Ka mutu, ka hipa te tekau miniti kua tae mai te kapa katoa. He paku rerekē ngā kōrero i Te Rangi o Te Mātangirua. He whakatō anō i te mōhio, nō mai anō ō rātou pukenga, nā, ko tō mātou mahi he whakapuāwai i taua pitomata, engari kei a rātou, kei a rātou ngā āheinga katoa. E taea ana i te rangi nei. Nō te rangi au e puta noa. Puta! Iri a wai. I rangi a te ao. E kore e maro. Kāore ahau i whakapono ka taea tētahi anō taumata nō te rangi tuatahi i pērā rawa te mīharo ki ahau. Nā, ka tū rātou

Ko te mōteatea ki te tono atu au i te heke o Roy i ētahi o nā kōhine. He tohu nui tēnā ki au, kai te rongo rātou i nā kupu e puta ana i te waha, e, ehara i te mea kai te rongo ā-taringa noa nei, engari kai te rongo ā-whatumanawa nei. Hai rangona te rerekētanga nei, kāri, kāri hīkaka rawa nei.

Ka tau tonu te mauri. Koirā tonu te wā e tino takanga ai ngā taumahatanga kua makere iho. Kua mōhio mātou āna i tukuna katoatia ā mātou kaha, mātou whakapaunga werawera ki taua atamira tonu. Kooti i a mātou te tū nui ana, he noho iti te mahi ināianei. E te iwi, your overall winners, ngā toa mō tēnei tau. Tuatoru. Te kapa haka o te wharekura o Hoani Waititi marae. I harikoa ahau, i tino harikoa ahau ki ngā whakatau. Ka rongo ahau, kua waimarie mātou ki te tūranga tuatoru, kahu rō te ngākau, kahu rō pai. Te nuinga o tō mātou kapa he pēpē, 12, 13, 14 te pakeke. Koirā te te whakamīharo nui ki a au. Ka mātaki atu i au i ērā atu kapa ai, he tuakana katoa. Tō mātou e, he tamariki tonu, he tamariki noa. Ko pai noa a Waititi mo te rima tau e haere ake nei. Tuatahi, ko taku hiahia nui ko te whakatō i te ahurea whakakotahi anō i ngā tamariki. Koira te wā e tino kitea ai te mahi tahi a te teina me te tuakana, koira te wā e tino kitea ai a te puta o ngā tamariki i tō rātou pouaka te whakapiki i te māia, Ka mutu kia pono ai, ko tētahi anō, ko te whāinga o te tau e heke mai ana, ko te whakahoki mai i te Polyfest ki a mātou. I te mea kua roa e ngaro ana ināianei, kua roa e ngaro ana.

Ko te reo te take.